Salam hormatly ildeşler. Biz bu gün Excel sapamyzda siz bilen şert operatoryny geçer. Şert operatory eger Exceliňiz iňlisçe bolsa, iňlis dilinde bolsa, onda if bolýar. Bizde rus dili bolan üçin если bolýar. Indi geliň şert operatory nirde gerek? Meselem, biziň diýeli test taýýarlamak isleýäs okuwçylarymyza Exceliň üsti bilen. Soňra eger Bir jogap berse, şoňa beýleki bir öýjükde şo jogabyň dogry-ýalňyşlygyny görkezer ýal. Geliň, ilki bilen şu ýerde test taýýarlalyň. Şeýle şu öýjükleri birleşdirýäs. Soňra şeýle test diýip ýazýas. Tertip belgi. Bu ýerde diýeli biziň soragymyz bolsun.

Goý bu öýjüge netijäni aýtsyn. Netije. Netijäniň aşaklygyna çeksek. Ne? Madem ramka verelim. Ine görşümiz ýaly taýýar boldy. Indi şerik meselem sorag ýazalyň. Bize 5 goşmak 3 näme bolýar? Geliň hemmesini şu zada goýalyň. Indi şu ýerik Jogabynda okuwçy ýazýar, sen netijä näme ýazýaň? Eger şu netije sekiz bolsa, onda dogry diýip ýazmaly, eger şu netije başga zat bolsa, onda başga diýip ýazmaly. Şony. Indi ony nädip ýazýas? Ilki bilen ony formula girip, şu ýerde logiçski. Şu ýerden ýeslini alyp ulanyp bilýäňiz ýa-da özümiz eldegem ýazyp bilýäs. Häzir şu ýerden alaly. Log wraženiýa diýýän, ýagny haýsy zady Meselem, biziň şu öýjügimiz deňdir bolsa 8-e. 8 san bolany üçin diňe 8 diýip ýazyp bilýäs. Indi eger 8-e deň bolsa, ýagny lo, log wyraženiýesi logiçeski aňlat, logiçeski aňlatma bolýar. Znaçeniýe ýesli istina eger dogry bolsa näme diýip çykarmaly? Onda dogry diýip çykarmaly. Eger ýalňyş bolsa näme diýip çykarmaly? Onda ýalňyş diýip çykarmaly. Ýalňyş. Okey. Ne görşümiz ýaly ýalňyş diýip çykara, sebäbi bu öý çykyş wagt boş. Eger bu öýjüge 8 ýazsak, onda biz haýsy öýjügi saýladyk? Bi. Biz bu ýeri şu öýjügi saýlamaly bolýas. Aha. Enter. Indi dogry. Eger-de muny öçürsek, onda Ýalňyş. Eger sekiz ýazsak, onda dogry. Indi şuny aşaklygyna çekeli. Indi bärde näme bar? F alty öýjügi sekiz bolsa diýä. Munymiz biziň sekiz bolanok. Dokuz bolýa. Ýalňyş. Eger dokuz ýazsak, onda dogry. Mhm. Bu ýerse on bolýa.

Ine şu ýerde biz otur otur goýmadyk. Bu ýerde näme diýýär? Aňlatmadan soň hökman otur goýmaly. Şonuň üçin ýalňyş berip dur. Otur goýýas. Ine ýalňyş diýýär. Sebäbi biz muňa sekiz ýüz on dört ýazdyk. Indi şu ýerde eger on dört diýsem dogry jogap berer. Ine şeýdip testi siz taýýarlap bilýäňiz. Indi şeýle bir zat taýýarlalyň. Ýesli funksiýamyzy iç iç-içine dem ulanyp bolýar. Ýagny ýesli içinde ýesli bolýar. Eger şeýle bolsa şeýle, şeýle bolsa şeýle we şeýle bolsa şeýle. Yani şeýle şertler goýup bilýäris. Indi geliň şoňa seredeliň. Meselem, diýeliň, şu ýerden täze list 2 açalyň. Diýeli talyplaryň netijeleri belli boldy. Ballary şo balla görä geçdi, geçmedi. Şony bilip bolýar. Diýsek, onda, indi şu ýeri şu ýerik diýeli, tertip belgi bolsun. Bu ýerde talyp bolsun. Bu ýerde bagly bolsun. Bu ýerde-de netije bolsun. Gije. Indi bäş sany talyp bize ýeterlik, ýöne köýgüse görkezmek üçin. Bolýa alty sany bolsun. Bu-da talyp. Bir talyp. Iki. Ve ikisini hem saýlap aşaklygyna çekýäs. Balymyz goý 30. Togsan, elli alty, ýetmiş sekiz, segsen dokuz, kyrk alty. Netijämiz nähili bilen deňdir? Isle özümiz hem ýesli diýip ýazyp bilýäris. Ýesli ine şu ýerde çykýar. Ýesli şula üçük uly bolsa diýeli 70 baldan uly bolsa onda talyp okuwa kabul edilýär. Uly bolsa Ýetmişden onda. Indi görşümiz ýaly, eger ýetmişden uly bolsa şleýçik, onda näme diýip çykarmaly? Söz çykarýanymyz üçin şony hökman goşa dyrnagyň içinde ýazýandyrys. Geçdi. Eger o ýetmişden uly däl bolsa, onda geçmedi. Ol hem söz bolany üçin ony hem hökman goşa dyrnakda ýazýarys. Geçmedi. Ýaýynam ýöpýäs. Enter. Geçmedi. Indi şuny aşaklygyna çekse, öýjük parallel alyp gitýär. Ine geçdi, ýetmişden uly geçdi, geçdi, bular geçmedi. Indi şu ýerde okuwçy bar diýelim. Okuwçy näme etýär? Ekzamende baha alýar, bal alýar, balda testde bal alýar. Eger balymyz 50-den aşak bolsa, kanagatlanarsyz elli-altmyş arasy kanagatlanarly, altmyş-ýetmiş arasy oňat, ýetmiş-segsen arasy gowy, segsen-ýüz arasam göreldeli diýeli. Onda tertip belgi. Şony nädip çykarmaly? Tertip belgi. Goý ýene alty sany okuwçymyz bolsun. Bolýa, on okuwçymyz bolsun. Bu ýerde okuwçy. Bu ýerde baly. Bu ýerde-de netijesi. Indi okuwçy bir bir şakda okuwçy bu ýerde okuwçy 2 we ikisini hem saýlap öň geçişimiz ýaly sag aşaky burçundan aşaklygyna çekýäs. Indi balymyz ýazaly islendik 78, 45, 32, Togsan, altmyş, şeýle ýazybereli. On iki, elli alty, otuz dört, togsan dokuz, aý birde ýüz bolsun. Indi netijämiz nähili ýazýas? Deňdir goýýas. Şu ýerde logicist bilen ýesli funksiýamyzy ulanyp gidibereli. Ýesli eger şul öýjük Ilki uly şertimizden başlaýas. Uly bolsa segsenden. Onda dogry etmeli zadymyz näme diýip ýazmaly? Görel deli. Görüşimiz ýaly bu ýerde hem söz ýazanymyz üçin goşa dyrnakda ýazýas. Eger ýalňyş bolsa ki Şu ýeri ýalňyş diýen ýagdaýy nädip ýazmaly? Otur goýýas. Ýene-de ýesli ýazýas. Geliň ony özümiz ýazaly. Ýesli ine çykdy. Indi beýleki ýagdaýda 80-den uly bolsa, indi şul öýjük uly bolsa uly bolsa Indi altmyş segsen ýetmiş segsen arys diýdik oňat gowy diýdik onda gowy bolýar ýene-de bir ýesli ulanýas goşa dyrnak ýapdyk ýene-de bir ýesli onda klawiaturamyzy rusça geçirýäs ýesli indi şol öýjük uly bolsa altmyşdan Şuleýjik uly bolsa uly bolsa altmyşdan onda oňat. Ýa-da elli altmyş arasy oňatdymy? Kanagatlanarlydy elli altmyş arasy. Oňat. Otur goýduk. Ýene bir gezek ýesli ýazýas. Ýesli. Indi şülöýjümiz ýene-de şirin saýlaýas. Ýene şülöýjümiz uly bolsa 50 den onda otur goýýas. Bu gezek kanagatlanarly. Indi galan ýagdaýda şu ýerde Şunuň dogry bolsa ýazdyk, galan ýagdaýda eger elliden hem aşakda bolsa, onda oturgy ýaz, kanagatlanarsyz. Gatlanarsyz. Ýazýas, goşa dyrnany ýapýas. Enter basýas. Ýaý ýapmadyňyz diýýä. Biz hem da özüň ýap diýýäs. Ine gowy diýip berdi. 70 bilen 80 arasy bizde gowy. Indi şuny aşaklygyna çeksek. Ine, kanagatlanarsyz elden aşa, elden aşa kanagatlanarsyz, togsan göreldeli, altmyş kanagatlanarly, on iki kanagatlanarsyz, elli alty kanagatlanarly, otuz dört kanagatlanarsyz we togsan dokuzda ýüzem görşümiz ýaly göreldeli. Şeýdip ýesline, eger iňlis dilinde bolsa if bolýar, özüňiz ýazyp ulanyp bilýäňiz. Şunuň bilen biziň bu sapagymyzy geçirip gutarýarys. Indiki sapaklarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!